Back and forward. Qed tfittex u qed issib. U qed issib xi ħaġa ta' sbuħija kbira. U forsi jista' jkun tgħid għandek xi Gilt li qbadtha u sibtha din? Ma nafx. Ma nistax ngħidlek. Jekk nipprova ngħidlek eżatti X'naħseb probabbilment ma nkunx qed ngħid il-verità. Nieħu pjaċir narek taqra. Nibdew? Bdejna. Nofs punt ta' poeżija mibnija fuq ir-rieda u t-tama taż-żgħożija. Iż-żgħożija tiegħi hija marbuta mill-ewwel mal-baħar. Wara l-gwerra, meta l-familja tiegħi marru joqogħdu Ħaż-Żabbar, minn Ħaż-Żabbar konna ninżlu x-Xgħajra li hija raħal żgħir u li konna mmorru hemmhekk. Niġru qalb l-għelieqi u l-iktar infittxu naraw il-ħut u l-grottli. Li kont tara l-granċi. Sa l-grottli huma ftit ikbar, isbaħ, imsewfin u hekk ittihom subgħajk u jiġmuhulek. Se joħorġulek id-demm. Il-gost tiegħi kien li nara n-nannu tiegħi, per eżempju, idaħħal subajh ġot-toqba ħalli jiġbed il-grottlu mingħajr ma jagħmillu ħsara. Il-baħar kien qisu parti minni. Allura ma kienitx, ma kontx nara stramba li nara n-nannu jiena jew it-tiju. jaqbdu l-ħut b'mod naturali. Kont nieħu pjaċir nara 'l ommi jiena pereżempju tfittex l-artikli bl-imgħarfa, qed tifhem, biex imbagħad tagħmilhom f'tajjar, qed tifhem? Affettwawni naħseb. Però l-iktar kif għedtlek jiena, iktar irsejjes marbutin mal-baħar. Il-mewġ iħabbat fuq il-blat, il-blat l-istess joħroġ il-poeżija. Il-ħoss tiegħu u dawk l-iktar li kienu jaffettwawni. Kemm nixtieq ikelli ġewlaq sabiħ u xlief u qasba għal ħut tal-qiegħ. Dik. L-ewwel li studjajt kien De La Salle College, Kottonera. Studjajt dejjem kelli għal qalbi l-letteratura, letteratura u kont miġbud iktar lejn letteratura Ingliża. U dik hi, kont dejjem naqra l-poeżiji. Fejn kien ikun hemm poeżija markata bl-asterisk, tiftakar? Dik kienet l-ewwel ħaġa li naqra, l-asterisk, il-poeżija. Jiena bdejt inħarbex xi ħaġa meta kont is-St. Michael's Training College. Hemmhekk li bdejt. L-ewwel poeżija li ktib kienu jkunu in brackets poetiċi żejjed għax probabbilment kont nikkopja l-poet Ingliżi, però Dejjem kont nipprova noħroġ 'il barra minn dak li nkun qed nara qabel. L-ewwel publication naħseb kienet fil-Michaelian. Jekk min issejjer żball kien jisimha The Scandal Mongers. Minn De La Salle u mbagħad mort St. Michael's Training College għat-teachers u hemmhekk iltqajt ma' Brother Leo Barrington u x'naf jiena. U interessanti li fil-bidu kien hemm xi tmienja minnhom jistudjaw, kienu jiġu minn North Korea, kien hemm fosthom Kim Jong Il. Kont ngħallem one to one the heir apparent to the Korean throne. Ma' Brother Leo Barrington speċjalment kont sirt ħbieb ħafna, speċjalment billi konna nipprovaw nistudjaw il-memorja flimkien u l-poeżiji flimkien. Huwa kien jiftaħalli għajnejja jgħidli ara din il-poeżija x'jidhirlek minha. Meta sirna indipendenti naf eżatti fejn kont, kont il-Furjana mal-mara tiegħi u l-ewwel tifel li kelli Pierre, jiġifieri naf eżatti fejn kont. L-Ingliżi ħallew ħafna affarijiet tajbin. Ngħidulhom kif inhi, dak iż-żmien dejjem hekk kont insib. Però naturalment kienu dejjem jiġbdu lejn xewqathom. U naturalment dik kien ikun hemm ċertu ħass ta' ribrezz, speċi daw x'ġew jagħmlu hawnhekk? Ħadulna l-kultura tagħna, imponew il-kultura tagħhom, però fil-fatt, X'kellna aħna? Xi b'katulis naħseb kont iddedikajtha. Wara li ħriġtha, kont iddedikajtha to the politically conscious reader għaliex kien hemm ħafna affarijiet li kienu jolqtu fil-verità u fil-vina Affarijiet li kienu qed jiġru dak iż-żmien fix-xena politika Maltija. Il-poeżiji tiegħi dejjem kellhom element politiku. Missieri kien jisma' u rari jitkellem. Ommi kienet tisma' ukoll u rari titkellem, però kienet twissina. Ommi kienet tgħidilna qabel taqbdu titkellmu, aħseb u agħti widen. Però mbagħad wara li tagħti widen, inti għandek id-dover li tesprimi lilek innifsek favur il-verità kif taraha inti. B'xi mod jew ieħor dejjem kont nipprova li niftaħ il-widnejn ta' Pietru u Pawlu u x-xavniet. Lil Oliver. Ma nafx tridx tkun illoġiku. Inkella x'aħt amletiku tomgħod ras il-peprin biex ġa sostnejt fil-pubbliku li l-Parlament mhux ġnien. Jien li studjajt il-biedja u ż-żerriegħa u t-tisqija, ż-żabra u t-tifrid, ma nafx int x'għandek x'turi li fil-Parlament ma jikbrux fjuri? Għax mill-basal mhux nieqes u demel hemm kemm trid. Issa dik il-pożi ta' lil Oliver interessanti għaliex jiena kont qrajt fil-Parlament ma jikbrux fjuri u b'risposta lil Oliver kont bgħattlu qisu bħala ċajta kważi kważi, però privata. Għax Oliver mbagħad ippubblika fil-gazzetti Nazzjonalisti u naturalment dik Ma tantx niżlet tajjeb għall-parlamentari. Però mbagħad meta beda ħareġ dak il-kjass, ma ridtx ngħid isma' dik ma għandi x'naqsam xejn magħha, eh? Dik ktibtha u ħarġet. Nitfixkel fil-bużbieża, nilwi sieqi mas-sagħtar. Imbagħad inqum u nibda tiela' għas-setaħ fil-qortin. Minn ġo nuċċali mdennes nittawwal fuq il-bajja. u Wied Santa Marija fejn wardet ir-rummiena u se tiftaħ illum 100. Ġo qalbi nlissen talba. Nieqsa minn kull mistħija. X'il Alla rrid niktibha din l-Alla poeżija? Madwari poeżija. U niżlet ħanina ġo baħar kristall qed jofroħ il-barka li dejjem ifittixna iżda rari jsibna. Jiġifieri n-natura mhux qed nagħtu kasha, hija tfittixna, Imma rari ssibna. Dik fil-fatt hija parti minn xillalla. Fil-fatt kważi kważi kienet ikkawżat skandlu meta ħarġet l-ewwel darba. Qed nuża The Godhead. il-Ħallieq, u qed nużah qisu b'ton illi jwaqqa' d-deċenza u s-sbuħija tiegħu. Allura xi l-Alla meta tgħid tkun qed tisma' u tisma' n-nies jitkellmu? Xillalla, xillalla, tibda taħsibhom qegħdin jidgħu, mentri fil-fatt hemmhekk id-dagħwa hija l-barka. Id-dagħwa hija l-barka. Mela, ir-riċerka tiegħi fuq il-memorja u f'dan is-suġġett bdiet meta jiena ġejt inkonnessjoni ma' Professor Bernard Hickey ta' l-Università Awstraljana u bdejt niġi mistieden għal ħafna konferenzi tal-kolonjaliżmu u l-postkolonjaliżmu. Il-motivazzjoni li nkompli dik ir-riċerka kienet għax sibt li ma kien hemm kważi xejn riċerka fuqha, allura, Xtaqt li jsir xi ħaġa. Qaluli wara rebħu l-poker b'kulur. Nirbħu l-ispazju. Imma mhux iż-żmien. Forsi anqas l-ispazju. Nista' ngħidlek, il-bniedem minn għalih qiegħed jagħmel progress ħafna, però fil-fatt kultant isib li mexa lura bħal granċ jew il-grottlu li semmejna qabel. Isma' uliedi, binti, isma', agħżel, wiżen u agħti widen. Ma' dawn l-akkademiċi li qed issemmi inti bħal Oliver Friggieri, Joe Friggieri, Vassallo u x'naf jiena dejjem kelli rabta tajba. Però jiena qatt ma kont Parti ċentrali f'dak li huwa l-moviment qawmien letterarju. Jiġifieri kont parti minnhom, però dejjem kont ehm, bnidem li naqta' rasi. Qed tifhem? Dejjem kont separat, maqtuħ rasi. Dak l-owner kienu jgħiduli. Darba minnhom ħireġ mill-università u ikun hemm Dr. Louis Gallia jwaqqafni għalli Daniel għalli minuta għalli nitkellmu ftit. U tkellimna fuq Father Peter, għalli Father Peter ma tantx qed iħossu tajjeb Hu jixtieq li xi ħadd jikteb il-memorji u l-ħsibijiet tiegħu. Qalli, għetlu mhix bijografu, qalli imma qalli ħares int m'intix, qalli imma hu jaħseb li int. Qalli ma jrid lil ħadd ieħor jikteb il-bijografija tiegħu. Qalli jew inti jew xejn. Ara, jiena u Peter konna ħbieb ħafna fix-xena kulturali u politika to a certain extent. Il-Father Peter kont nafu mill-qrib sewwa. Kont nafu li hu kien jgħid illi kieku ma kienx Qassis kien isir buffu ħalli jkun jista' jgħallem bil-ħelsien kollu li għandu bżonn. U wasalna għall-konkużjoni li all right, jien sa nakteb il-bijografija ta' Father Peter, l-Università Sa jidħlu għal ħlasijiet tax-xogħol li nkun qiegħed nagħmel għax dan biex niktibha kelli mmur postijiet fejn trabba Father Peter, fejn tgħallem Father Peter, fejn għallem Father Peter. Di relazzjoni tiegħi ma' Father Peter Qatt ma marret għall-agħar jew xi ħaġa hekk, dejjem konna ħbieb, bqajna ħbieb, nikteb dak li inħoss u nagħraf li għaraft u ma ġara xejn. Qatt ma kellu ċ-ċans miskin li jaraha għax naf Ċert jien li ma kienx iħabber rasu li hemm xi kelma jew xi espressjoni li ma jaqbilx magħha. Smani, ma, ma nħossx xi dak partikolari, qed tifhem, li jgħidu li jiena l-poeta tal-baħar, jekk jidhrilhom li jiena poeta li nsib l-ispirazzjoni tiegħi mill-baħar, naqbel magħhom għax ħafna drabi l-poeżiji tiegħi kienu joħorġu minn ġol-baħar. Firxu bl-imqieta s-sajjieda l-kanizzati tal-ġablite. F'serje ta' paraboli ferxu kont u elf sunnara biex jistadu l-orizzont. Bidritt il-linja tal-lampuki zlat, ħafif. Bħal minn ġo fommi għal saqajja. Minn fuq l-għalka għal taħt il-blat. Għax smajt l-għanja tas-sireni biex il-ħut fid-dien nistad. U maċ-ċeren ninżel ngħarrex fond il-fond fejn għajn ma rat. U bqajt ħiereġ, nieżel,

Qabel ġarrabt il-fsieqi ta' ġensi. Qabel għalaqt it-twieqi ta' wensi. Qabel ombrajt l-ekkisi ta' niesi. Qalb id-dell tal-kanizzati kont diġà, forsi mrekken mal-koralli fi spiralli stalaktiti mal-artikli kkuluriti sekli ilu kont diġà. Bla bombli tal-arja ma' dari, Bl-għamajka ma' wiċċi u ħadita ppuntata f'idejja nniffet ħuta b'demm fil-għaraq qalb il-blat ta' Dellimara kont diġà. U meta jispiċċa l-ossiġinu, kważi kważi nista' nibqa', għax f'dawn l-ibħra qalb din l-għalka kont diġà. Iktar 'il quddiem kont indum ħafna narahom, niktibhom, nirrevedihom, nerġa' niktibhom, nipprova nim. Fil-każ ta' Dellimara qisha wqgħet mis-sema, ġabuha l-anġli u qaluli hawn, tgħid hi hekk. Iftakar, Samuel Taylor Coleridge jgħid xi ħaġa fuq il-poeżija tiegħu Kubla Khan, li speċi ġietu fejn ħolma xiex f'daqqa, hekk, hekk hi din l-imara. Fl-opinjoni tiegħi ma ktibtiex jien. Niżlet minn hemm fuq, kważi kważi lesta. Tifhem? Kif ħassejtni meta ktibta ħassejtni jisa xi ħaġa kompletata, komplita. Orrejt, orrejta il-xi teachers li kienu jgħalmu miegħi ehm, St. Joseph Training College, dawn ir-risposta tagħhom u qed hawnhekk għaw xi ħaġa fin-nofs. U san kompli nikteb, minn hemm iddeċidejt li definitivament san kompli nikteb. Mhix sorpriża le. Għaliex naħseb kont mhux jien ħadd ieħor qiegħed jitkellem fuq affarijiet tal-univers u mhux tiegħi li huma parti mill-komunità ġenerali tagħna. Delli mara kompluta. Qed li jekk immiss xi ħaġa sa naħsara. Ħassajtni sorprisi, I mean, ma konċ qed nistenna xi unuri ta' dan it-tip. Qed tifhem? Meta ktibt, ktibt, għax ħassajt li għandi nikteb. Il-qari u l-kitba tal-poeżija u li nerġa' naqra l-poeżiji li qrajt u forsi b'xi mod jew ieħor nara hemmx differenzi jew xi different alternative readings kienu qed jgħinuni biex inqum mill jew mill-ħidla mill-marda, mhux marda, mis-sofferenza li ġiet fuqi mingħajr ma kont qed nistenna. Sakemm għad għandi saħħa, enerġija, immaġinazzjoni u l-memorja għadha qawwija u sħuna nibqa' nikteb. We can, we can cut. Grazzi lilek u lil dawk kollha li jgħinu biex il-letteratura Maltija tiġi magħrufa iktar u